Kenya kaachiel gi Rwanda oketo kogi ogirimiti maromo apar madhi konyo jiwo kwe kaachiel gi weche geko mag dongruok. Ogai mar Azimio muluo Raila Odinga olero ni loso, uh, loso kata loso ywak maggi ka okadhi od bura ok oromo. Grube mag saga e Nyakache mane oyudo dok chien kaluwore gi midhusi mar korona oyudo sir mag mwandu geko mabiro konye ting'o malo ngimagi mapile. Jopuonjre mia adek gi piero aboro oyudo basari maromo siling milion adek nukta aboro kowuok e agulu mar ngaf mar kaunti no ero ma Siaya. Weche manyien adimba ikelo ni Gian Evans Odhiambo. Kenya kaachiel gi Rwanda oketo kogi ogirimiti maromo apar madhi konyo jiwo weche geko mag kwe kaachiel gi dongruok e kind pinje ariyo geko Jatend piny owacho William Ruto kaachiel gi nyawadgi ma Rwanda migosi Paul Kagame owacho ni pinje ariyogo eko yie mar tiyo kanyakla mondo mi koro kony jogegi e wechego eko mag dongruoge. E ogirimiti ma kamago, Kenya kaachiel gi Rwanda dhi yaro ohelni kaachiel gi golo oko moko kuom obadho mosebedo ka ng'iko winjruok kaachiel gi ohala e kind pinje ariyogo eko mano Kenya kaachiel gi Rwanda. Jatend piny owacho ni Rwanda e limbe mar ndalo ariyo kama odhi kete koke e ogirimiti mamoko kaachiel gi rado gi moko kuom jotelo ma obiro gwelo mondo mi koro ti kanyakla e weche geko mag dongruok e kind Kenya kaachiel gi piny Rwanda. To kane oloso e piny Nero mar Rwanda kama entiere limbe mar ndalo ariyo, jatend piny owacho William Ruto ne olero ni ok onyal bedo gi mosruok moro amora gi ogai mar Azimio moluor Raila Odinga e wechego eko mag telo e pacho ka ne oloso kama e wachni ero. E weche mamoko, grube mag saga ei Nyakach mane oyudo dok, uh, dok chien nikech tuo mar korona oyudo sir mag mwandugo eko mabiro konyogi e yutogi ma pile pile. Otieno Jack Otieno gi ler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu.

oyudo yien maromo tielo mia ariyo ma koro dhi konyogi e wechegi eko mag pidho yien e sechegi eki ma koro koth chwe gi dwaro makende mar rito alwora e gwenge ma kono. Wadhi e kaunti ma Siaya kama jopuonjre maromo mia adek gi praboro oyudo basari maromo siling milion adek nukta aboro ka owuok e apisi nero mar ngaf mar kaunti ma Siaya. Yvonne Ochieng nigi ler mathoth komakore gi wachni. Ngo mag Luo e Migori County mor gi twak ma jatend piny owacho William Ruto kaachiel gi ogai mar Azimio ne osingo mar keto gino mane omiyo koro ne ochungo ng'anyo mane osebedo katimore e kinde mokadho. Otieno Carol Miyawa gi ler mar wachni ru. Kelo midhiero mopogore opogore ne oganda kaachiel gi rech e nama. Filda Odanga nigi ler kowuok e kaunti ma Kisumu.
Mochako chenro mar timo ler ne aoche madonjo e nam Lolwe motelo ne romo mag weche rech kod lupo e boma ma Kisumu ma bende ong'ere kaka Fish Fiesta. Kane otelnegi kod gavana ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o e chenro mar golo yugi e aora ma Wigwa, ojiwo oganda mondo koro owe wito yugi e aochego madonjo e nam Lolwe ma lilo nam. Kendo e wechegi eko mane wan godo, Kenya gi Rwanda oketo kogi ogirimiti apar madhi konyo jiwo wechegi eko mag kwe kaachiel gi dongruoge Ogai mar Azimio moluor Raila Odinga olero ni nyaka sani loso ywak maggi en ma nyaka tim mana kokadho e od bura kaachiel bende gi loso aput mokelo kanyakla jodito mopogore opogore. Grube mag saga ei Nyakache mane oyudo dok chien nikech tuo mar coronavirus oyudo sir mag mwandu mabiro konyogi e yorego eko mag yuto Jopuonjre mia adek gi praboro yudo basari maromo siling milion adek nukta aboro kowuok e agulu mar Ngaf mano mar kaunti ma Siaya. Kae weche matimore e pinje maoko, jatend piny Rwanda Paul Kagame olero ikruok mare mar biro dhi e rutaya bang' tayo pinyno ero kuom higni geko maromo prariyo to kod adek mokadho. Weche manyien adimba duogo ni saa abiriyo odiechieng' bang' saa ka saa ibiro bedo kido weche manyien